Öpme dediñ. Yoq, öpecem. Yoq, öpecem, soñ ölecem. İzleriñni oqşayacaq çimen olıp töşelecem. Ot olacam, gül olacam, ayağıña sarılacam. Dağ olacam, taş olacam, qaya kibi yarılacam. Yel olacam, saçlarıñnı, oylarıñnı çıbaltacam, elleriñde çıq olacam, közleriñni ağlatacam.

Oğlum Timurğa ve oğlum Emirge qabir çigi uzaq Uzbekistanda qalıp ketken qızcığım Sultaniyege. Mına oğlum. Biz de qaytıp keldik Qırımğa, milletime Alla bergen taşqa topraqqa. Köresiñmi, deñiz nasıl dalğalana, eşitesiñmi, nasıl türkü yırlay çağala. Lâkin, balam, oña canıñ ağırmasın. Ğarip quşçıq qaydan bilsin avımıznı? Sen de, men de doğdıq uzaq sürgünlikte, Tamızdırdıq anda köbek qanımıznı. Bunda kimniñ suçu bar dep sorama, balam, Bunda millet qabaatlı degildir, balam. Bizler, Alla şahat, bizler günah işlemedik. Alla ögünde padişanıñ zulumına oğradıq, balam. Yarı-yarı halqnı kömdik mırza çöllerde, şakallarğa aş oldılar mevtalarımız. Mında ise yernen yeksan etildiler. Asırlarnen süküt yatqan mezarlarımız, menim balam. Urallarda, Sibirlerde, Uzbekistan toprağında yata tatarlar, olar endi qaytalmaycaq, evlâdım. Dadañnıñ da qabrinde uluy ruzgârlar. Sen de, men de kelip ayaq bassaq da yurtqa, halqnıñ ğurbet ilde doğğan balalarımız, Qırım degen muqaddes topraq teninde ömür billâ savulmaycaq yaralarımız şuqrında bizler balam yaşay turıp, zar oldıqta balam anam ana topraqqa, közü açıq, yüzsüz bir çoq milletler tamırını aray bizim topraqta, lâkin tuvğan ana Vatan topraqtan, evlâtçığım, çıqarılmaz iç bir türlü pay, olsa bile o milletler altın-kümüş suvundan. Qırımıñdan kimsege çıqarma sen pay. Qırım seniñ degil, deycek olalar, balam. Böyle ise, bizge bir yol qala, evlâdım, ya ölürmiz, ya qalırmız, lâkin Qırımda yelpireycek bizim mavı bayraq, evlâdım. Azbarğa çıqam men, dağlarğa baqam, Dağ-taşlar sedalay, Vatan ya ölüm. Çöllerden, deñizden esken tuzlu yel Betimni sıypalay, Vatan ya ölüm. Ey, ana! Elâl et maña bergen sütüñni, menden razı oluñız, dağım ve çölüm, bir dua oquñız maña, qartanay, mañlayıma yazılğandır, Vatan ya ölüm. Er kün tañda turıp, saña baqam, evlâdım. Milletiñniñ vetanında vetansızsıñ, evlâdım! diye silem közyaşımnı, dudaqlarım fısılday, Vatan ya ölüm! Vatan ya ölüm! Vatan ya ölüm! Ana tilim, menim tilim, menim çoprağım, menim gülüm, menim ilim, menim bayrağım, menim dalım, menim sırım, ana tilim, menim közüm, menim tamrım, ana tilim. Şırıl-şırıl aqar seniñ tatlı sözleriñ, Maña qanat taqar seniñ serin yelleriñ. Menim tüşüm, menim dağım, ana tilim, Menim gecem, menim bağım, ana tilim. Ana tilim, Alla bergen Qaram, beyazım, qaranlıqta yol köstergen çolpan yıldızım, menim bahtım, ğam-quvançım, ana tilim, menim tahtım, bar işançım, ana tilim. Suqlanırlar, saña quşlar, saña baqarlar, Suqlanırlar, maña quşlar, maña baqarlar, Meleklerge lâyıq tilim, ana tilim, Devletlerge lâyıq tilim, ana tilim. Seniñ qırıq qanatlarıñ közyaş tökeler, Çapalana imdatlarıñ sara ökeler, Menim fezam, menim tañım, ana tilim, Münkerim ve Luqmanım, ana tilim.

Sensiz qurıp qalğan qalpke yağsın yağmurıñ, Çeçeklensin, tolsun gülke, artsın ğururım, Menim hanım, padişalığım, ana tilim, Menim tacım, qabir taşım, ana tilim. Sen ulusıñ, kelmecekke seni taptatmam, olur olmaz kevşeklerge seni talatmam, menim sahram, zemzem suvum, ana tilim, yüce köküm, teren quyum, ana tilim. Ağlama sen, ana tilim, öksüz degilsiñ, Sen degil de saña tilim başlar egilsin. Menim duvam, menim Allam, ana tilim, Menim babam, menim anam, ana tilim. Qırım, Qırım! Er keresi aytqanımda seniñ aziz adıñnı, Göñlüm öse, el ayağım, dudaqlarım qaltıray, Körgenimde yaralanğan dağlarıñnı, yalıñnı, Közlerimde Yağmurlarıñ közyaş kibi parılday. Qırım, Qırım, bizim arzu-ümütimiz quvamına yetmeyip, yüzsüzlerniñ nefesinden sararalar, solalar. Dünya saña baqa, lâkin tura körmeyip, Qırımtatarlar barut qurşun kesile de qalalar. Qırım, Qırım, sürgünlikten qaytıp kelgen evlâtlarıñ yürekli, olar seniñ şefqatıña muhtac, olar muhtac aşqıña, merhametiñ, İle yurtum, ol olarğa teselli, Soñra çağır sen olarnı, yurtum, çağır taşqınğa. Qoşma. Endi, endi añladım men Aşıq Ümerni, Aqılımı çıldırtqan Qırım qızları. Şırap etip içtim sevgi cebru derdini, Aqılımı çıldırtqan Qırım qızları. Mavı közler, qara közler, qara deñizim, Dalğaları sara meni, endi sessizim. Yosunları başın-başım sıypay, yatam essizim. aqılını çıldırtqan Qırım qızları, eki dünya bir olsa da sizni severim, yoq deseñiz rızgar olıp sizni öperim, gizlenseñiz baqıp accı közyaş tökerim, aqılımı çıldırtqan Qırım qızları. Sizni körsem, ah, nefesim, tilim tutula, yüreçigim çapalana, dertke qatıla, yıldırımlar qatıp qala, kökke sarıla. Aqılımı çıldırtqan Qırım qızları, meni, meni yaqqan gür ateşler, ateş degildir. Meni menden alıp ketken küneş degildir, meni mende coyup tapqan bilmem kimlerdir, aqılımı çıldırtqan Qırım qızları. Aşıqqandım iziñize güller oturtır, Lâtif-Nazar içün qaya dağnı patlatır, Ayrılıqqa. dayanalmaz, kökni ağlatır, aqılını çıldırtqan Qırım qızları, eger ölsem, kefinimi sizler toquñız, mevlüt degil, bir beytçik şiir oquñız, mezarıma kelip bir top çeçek qoyuñız. Aqılımı çıldırtqan Qırım qızları.